ibiro nyisa ka an marundo ni ga chung ka asenyisi ni chung asayi dhako wadwa adhi goni kata chonga chongo ki ok en- welama welama idwa miya wuok nyaka e baf ma onge law chung ka bing'e na nyalo mondi bing'e na nyalo mondi gi del keche moro kech mane dak ibiga ichiem koseted anyalo mondi gi gini ok timga ang'o ok tim nang'o ing'e ni tim ang'o we mose ang'o atimogu owe mose

Ne, apenji. Ibiro- be onego Ichako riwni nang'o? mana Wane utar- mos. onego riwni Ichako mana nang'o? utario. Pimna kaka ni ichako. Ikwelo nang'o?
Ichako nang'o? Pimna kaka ni ichako mibiro ka mineno ni mogo no e gimo ido- TV dong' ni odni. Ok iyaw Dak TV iting'o ne. TV. Separate kech koche makae. Kech kai Asayi. tija od chief. Ayie. Nyoro Ati dong' jaod chuori chief oyala ka wala mogo. ng'aya dong' nineno. Dong' awenu mia ariyo modhi kamano. Ibiro bed pi- bed gi Bed piny mirie tiendi. Awacho ni bi- abiro Nyaka bet isumo tiendeni. keto rie tiende. Rie tiendi. Apenji mama, tuoni ochaki Tugo karang'o? koda. Tuoni ni ochaki karang'o? Nyoro.
Emichako Ah, ok nyoro kweli. mo kalalga ka. Last week dong' ikwalo mogo ka. Idwaro nang'o?
Chaye thamos.
Asau, kik Idwaro uter ne- nang'o? kik uter- chief dhi nega, kik uter Chief nega. An ma dhi nyiew negi. nigo chak e Ah, duka. ah, ah. To dongo chuori kata onegi lal Ya, nitie. chief dhi nega, ya.
Ma ber ma kiso wiye be. Apenja tael dong nitie manyna tael Tracy moro. ah, ah. Tracy Ina omane wiye tael pesa cha. Asau, asau, yawa.
Nyisa kaka idwaro.
Asau. Apenji watim mama ni. Isawa ni koro watim Mogo nang'o? no dhi go kosiyude kapod ni Ah, ka. mogo Osechako asau. juk.
Apenji ni juko Orome mogole e oko. jikon kocha.
Ong'e nyaka bedroom.
In wawang'i.

Yaani Yaya.
onge nyaka dep mogo. Ah? Mano ode, mano sani ok oda. ne ineno mama ni gima watim dong chuore yalo ga ji Wadhi sani. en ema chuore ugi gi yalo Eh, yalo yalo jokuoge jokuoge. wateri nyaka ka chief ni ma chuori no Mondo iwinjo wadhi.
nyako ya tile no be kik igol ineno ka kiketo Ah, ah. pesa ni Oa, manade mo- pesa Ne lor dot wadhi, lor dot. Pesa. Lor alora dot no. Achiel maneno ki okoro de gi mogo, gi moke mani sebedo ki kawo kaka. Lor dot no wadhi. Mama we pimo wi, abro nyoni piny kami bedo no. Bas wawe kama ni serike. Wawe serike. Kosa to tiendi.
Tiemni ati. Tienini ilando makatoyo, ato. Tinkidi, tinkidi koyombo wati gogo, igogo ngweche. Ato koki. Tinkidi. Yera to koki kosa to chonga. Koyombo wati gogo ng'weche iwinjo? Chung' malo. Chung'.
Chung' gi tael no nding'i. Kik igol, kik igol ndang'i ne. Chung' gi tael no nding'i.
An amaki. Abiro eh, gwe ma.
Chung' malo.
Pimane kaka nidhi kwalo, pimane. Pimane, abiro go laki adong' luna yo. We tugo gi ji. Luna yo. Chung' ka.
Yaye jowa dhako ma jaber yaye, koka to nadwari chon. Nadwari chon yaye ka chief pok oyudi ma to ma dabedo gi masira.